זייט באגריסט! איך הייס אסתר און איר הערט דורך פראסטע אידיש, דער פאדקעסט פאר אלע וואס לערנען זיך אידיש. איך וואונטש אייך א גוט יום טוב א פרייליכן חנוכה. וואס טוט איר לכבוד חנוכה? צינדט איר אן די חנוכה ליכטלעך? פרעגלט איר לאטקעס? עסט איר פאנטשקעס? נו, אבי איר פארברענגט גוט. אין דעם עפיזאד וועט איר הערן אביסל פון אן אינטערוויו וואס איך האב געמאכט מיט אפאר וואכן צוריק, יא, מיין ערשטער אינטערוויו פאר דעם פאדקעסט, איך האף אז עס וועט אייך געפעלן, כ'מיין אז ס'איז גאר אינטערעסאנט, איר זייט גרייט? גוט, לאמיר הערן אביסל אידיש, פראסטע אידיש. איך האב לעצטענס געהאט דעם פארגעניגן צו רעדן מיט חנה פאלאקן, ארכיוואר ביים פארווערטס. מיר האבן זעהר גוט געשמועסט, און איך האב רעקארדירט זעהרן אינטערעסאנטן אינטערוויו. און איך וועל דאס ארויסגעבן ווי א צוגאב, דאס הייסט באנוס עפיזאד, פאר די וואס ווילן הערן עפעס אביסל מער אדוואנסירט. אבער איצט אויף דעם עפיזאד וועלן מיר הערן אויסצוגן פון אונזער שמועס, איך מוז אייך זאגן אז חנה רעד אמאל זעהר גיך, איז פארגעס נישט אז איר קענט דאס שפילן אביסל מער פאמעליך אז איר ווילט. גוט, צום אנהייב האט חנה זיך פארגעשטעלט. א גרוס אלעמען, איך הייס חנה פאללאק און איך וואוין אין די קאטסקילד בערג אין א קליין שטעטל, א דארף ממש, וואס הייסט קאשעקט אין ניו יארק, איך האב געוואוינט עטליכע יארן אין די מזרח שטעטל, די איסט ווילעדזש, אין ניו יארק, און מיר זענען אריבערגעצויגן אין די קאנטרי דורך די פאנדעמיע. און איך האב געבעטן חנן זי זאל דערציילן וועגן איר ארבעט ביים פארווערטס ארכיוו.
אה יא, איך בין יארן לאנג, שוין כמעט פֿינף און צוואַנציק יאר, איך ארבעט ווי די ארכיוואר ביים פארווערטס, די אלטע אידישע צייטונג, מיר זענען נאך א אידישע צייטונג אבער מיר זענען טאקע דיגיטאלישע צייטונג יעצט בלויז אויף די וועבזייטל און מיר זענען אויכעט אויף ענגליש און איך בין אנטווארטליך אויף די זאמלונג פון די געשיכטע פון די צייטונג און אממערסטענס דאס איז א זאמלונג פון שווארץ ווייס בילדער פון פאטא זשורנאליזם וואס איז געווען א וויכטיגע טייל פון אונזער ארבעט ווי א אידישע צייטונג.
חנה האט אויך גערעדט וועגן אנדערע אינטערעסאנטע זאכן וואס געפינען זיך אין ארכיוו, למשל אינטערוויוען מיט שרייבערס. און זי האט אויך געזאגט אז איצט קען מען ליינען די אלע אלטע אידישע צייטונגען דורך אינטערנעץ. און וואס טוט חנה אין איר טאג טעגליכע ארבעט?
אז יעצט איך פארנעם זיך אויכעט אסאך מיט פארשן אונזערע געשיכטע צוליב כל'ערליי סיבות סיי פון די נייע שרייבערס ביי אונזער ענגליש אפטיילונג מיר ארבעטן צוזאמען צו שאפן ארכיוואלישע זשורנאליזם און סיי פאר מיינע אידישע קאלעגעס וואס ארבעטען נאך אין אידיש, און אויכעט איך איך ענטפער אסאך פראגעס פאר פארשערס פון אומעטום, סיי שרייבערס, סיי אקאדעמיקערס, סיי קינסטלער, און אזוי ווייטער. און איך בין אויך פאראינטרעסירט צו הערן פון חנן וועגן וואס זי האט אליין געשריבן וועגן געשיכטע, און איך האב איר געפרעגט וועגן אן ארטיקל וואס זי האט געשריבן וועגן קווירע, LGBT, מעשות וואס זי האט געפונען אין ארכיוו, און אויך די מעשות וועגן קווירע מענטשן וואס מען הערט נישט. חנה האט גערעד וועגן איר אינספעראציער פאר דעם ארטיקל, און ספעציעל וועגן בילדער וואס זי האט געטראפן אין ארכיוו.
ס'איז דא צוויי בילדער וואס האבן אויף מיר געמאכט א זייער א שטארקן רושם ווען איך האב אנגעהויבן ארבעטן ווי אן ארכיוואר דארטן און אויך און די סאמע לעצטע יארן אז די ערשטע איז א בילד פון אפשר די צוהערערס האבן געהערט פון איר פעפי ליטמאן זי איז געווען זייער א בארימטע שוישפילערין לאמיר זאגן אקטריסע און זינגערין און זי האט און זי איז נישט געווען די איינציגע אבער זי האט אנגעטוהן און וואס וועט הייסן אויף ענגליש דרעג, זי האט אנגעטון אסאך ווי א יונגל אר א מאן, און זי איז געווען איינע פון די בעסטע אפגעקליידעטע ווי א מאן וואס איך האב אין מיין לעבן געזעהן, און
אז איר ווילט הערן וועגן דעם צווייטן בילד דארף איר זיך צוהערן צום גאנצן אינטערוויו, ס'איז זעהר אינטערעסאנט. איר קענט אויך געפינען א פארבינדונג צום חנה'ס ארטיקל אין דעם טראנסקריפט. אבער לאמיר ענדיגן מיט אביסל פון דעם סוף פון אונזער שמועס, איך האב געפרעגט האסטו עפעס נאך וואס דו ווילסט דערציילן אונזער צוהערערס, און כנר האט געהאט אן עצה פאר אייך.
טראכט וועגן זיין א אידישע ארכיוואר ווי א קאריערע, ס'איז ענליך צו זיין א ביבליאטעקער אבער נישט, ס'איז אביסל אנדערש, און איך מיין אז אידישע ארכיווארן זענען פאר מיר געווען זייער וויכטיג אין מיין

זעהר א גוטע עצה! זיין א אידישע ארכיוואר! א דאנק זעהר פארן רעדן מיט מיר חנן, די גאנצע שמועס איז מיר געווען גאר אינטערעסאנט. ווי איך האב געזאגט וועל איך באלד ארויסגעבן דעם גאנצן אינטערוויו ווי א צוגאב עפיזאד, און איך זאג אייך עס וועט זיין יא אביסל שווער אבער פול מיט גוטע מעשה'ס. די וואך האב איך געהערט פון אפאר צוהערערס וואס האבן געשאפן לערן ריזארסן פאר דעם פאדקעסט, איינער האט געשאפן א רשימהר וואקאבולאר וואס מען קען ניצן מיט קוויזלעט צו איבערהאזערן ווערטער? און דער צווייטער האט געארבעט מיט גוגל שיעטס און האט געשאפן דאקומענטן וואו מען קען ליינען דעם אידישן טראנסקריפט זייט ביי זייט מיט אן ענגלישער איבעזעצונג. האט איהר געשאפען עפעס א ריזארס וואס מען קען ניצען מיט פראסטע אידיש? וויאזוי ניצטו דעם פאדקעסט? לאזט מיר וויסען איך וועל זיי זיך טיילען מיטן עולם. ווי אלעמאל, א דאנק פארן זיך צוהערן צו פראסטע אידיש.